Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary! Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz! Adyndan belli bolşy ýaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanyşdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan wideolara tomaşa etmek bilen, wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýärin. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimiň bir sebäbi-de, bu berilýän maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen, esasy şu günki mowzuga geçmezden öň, men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy we bir-iki sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýan. Sebäbi şu kanalyň agza sanynyň basylan laýklarynyň we teswirleriniň köp bolmagy bu kanalyň YouTube algoritmi boýunça beýleki türkmen dilindäki tomaşaçylarada seredilmegi maslahat berilýän kanal hökmünde görkezilmegine ýardam edýär. Onda näme? Geliň indi başlalyň! Adamzadyň iň uly baýlygy saglygydyr. Eger saglygyň bolmasa, durmuşyňdan doly manyda lezzet alyp bilmersiň. Ähli zadyň ömrüniň uzak bolmagy üçin aladasynyň edilmesi gerek bolşy ýaly, adam ömrüniň hem uzak bolmagy üçin ilki bilen saglygynyň aladasy edilmelidir. Saglyk diýlende, irden ukudan turansoň we agşam uklamanka dişiňi arassalap, günde bir ýa-da iki gezek duş almagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, ol zatlaryň ýeterli däldigini bilmegiňiz gerek. Sebäbi o zatlara gigiýena diýilýär we olar saglyk hakyndaky aladanyň kiçijek bir başlangyç parçasydyr. Saglykly ýaşamaga uly täsir edýän esasy birnäçe zatlaryň biri-de pikirlenmekdir. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, her bir uly ýaşly adam bir sagadyň dowamynda uzak ýa-da gysga wagt aralyk bilen takmynan iki müň bäş ýüz sany zat hakynda pikir edýär. Biziň aklymyza gelýän pikirler bir-birine bagly bolan pikirlerden düzülen birnäçe gatlaklardan ybaratdyr. We şol gatlaklar bizi bir pikirden başga bir pikire çatlyk bilen geçmäge kömek edýär. Meselem aýdalyň men ýolda ýöräp barýarkam bir ylgap barýan adamy gördüm. We birden meniň kelläme Aý menem-ä bir wagt tapyp ylgamaly-ow, saglyk üçin peýdaly diýen pikir gelýär. Göni iki sekunt geçer geçmez Şol ylgamak hakyndaky pikir bilen bagly bolan, Ylgamak gowy zat welin, ýöne bu iş-güýç aladasy bilen bagt tapyp bolanok-a diýen ikinji pikir aklyma gelýär. Ýene-de iki ýa-da üç sekund soňra ikinji pikir bilen bagly bolan başga bir pikir akla gelýär we şeýdip pikirlenen pikirleriň toplanan zynjyrly reaksiýasy döreýär we şol zynjyrly reaksiýa soňsuza çenli dowam edip bilýär. Bu aklymyza gelýän pikirler iki hili ýol bilen dowam edip bilýär. Birisi pozitiw ýol we beýlekisi negatiw. Ýagny, ýöne ylgamak hakynda başlan bir pikir bir-birine bagly bolan zynjyrly reaksiýa netijesinde gahar-gazaba ýa-da bolmasa wagt tapyp ylgamaga netijelenip bilýär. Şol pikirimiziň negatiw netije bermezligi üçin Biziň etmeli zadymyz şol pikirimiziň zynjyrly reaksiýa öwrülendigini bilen wagtymyz, dessine biz şol pikirleri durdurmaly. Psihologlaryň aýtmaklaryna görä, zynjyrly reaksiýany durdurmagyň bir ýoly ýüze çenli ýuwaşlyk bilen sanamakdyr. Ýa-da şol günki etmeli işler hakynda pikir etmek. Ýa bolmasa, başga bir pozitiw zat hakynda pikirlenmekdir. Adam öz pikirine gözegçilik etmelidir we şol gözegçiligiň saglyk üçin uly peýdasy bardyr. Sebäbi käwagt gözegçilik edilmedik zynjyrly reaksiýaly pikirler käbir adamlaryň gan basyşyny artdyryp, saglyk durumyny kynlaşdyryp bilýär. Buddizmde nirwana ýetmek diýmek ähli görgüleriň we kynçylyklaryň düýpli ýok bolup gitmegi we iň ýokary derejedäki ylyma ýetmek diýmekdir. We şonuň ýaly ýokary derejä ýetmek üçin adam ogly ilki bilen özüniň pikirlerine gözegçilik etmeli. Sebäbi ähli kynçylyklar we görgüler biziň ýalňyş pikirlenmegimiz netijesinde peýda bolýar. Uzak Gündogar ýurtlarynda Adamlar nirwana ýetmek maksady bilen meditasiýa edýärler we şol meditasiýada esasy ýerine ýetirmeli şertleriň biri-de pikirleriňe we ünsüňe gözegçilik etmekdir. Şu günki mowzugymyzyň soňunda Geliň dünýä belli ylym adamlarynyň we akyldarlarynyň pikirlenmek hakynda aýdan sitatalarny ýatlap geçeliň. Biziň döreden dünýämiz biziň pikirlerimiziň netijesidir. Biz öz pikirimizi üýtgetmeden hiç zady üýtgedip bilmeris. Albert Eýnşteýn. Garaşsyz aňyň düýp manysy näme hakynda pikir edişiňde däl-de, nähili pikir edişiňde. Kristofer Hitchens. Ynançlaryňyz pikirleriňize öwrülýär, pikirleriňiz sözleriňize öwrülýär, sözleriňiz hereketleriňize öwrülýär, hereketleriňiz endikleriňize öwrülýär, endikleriňiz Gymmatlyklaryňyza öwrülýär. Gymmatlyklaryňyz ykbalyňyza öwrülýär. Mahatma Gandi. Hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary! Şu günki mowzugymyz bolan pikirlenmek siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärin we sizi şu kanaly goldamak üçin agza bolmaga we laýk basmaga çagyrýaryn.